Salam hormatly watandaşlar! Zdrastwuýte drogiý Türkmenistancy! Sen şo zatlary näme üçin agzaňak? Näme üçin sen Parfiýa imperiýasyna agzaňak? Näme üçin? O sen nähili bir bir daragt duran bolsa, hä? Daragt duran bolsa. Şoň şejeresi bar. Şejere diýilýär şol Pudaklaýan ýerine çenli şo şahalaň çykýan ýerine. Şahalaryn görýäň milletiň dogrymy tire taýpa diýýäň. Oň bara ýaňky bir ýapragyny beýlekini görýäňde o näme üçin köki hakda gürrüň edäňok. Egerde sen bir türkmeniň aňyrsy dört bäş müň ýyl diýäňde onda kim onda adyny tutda sen. Birinji imperiýa türkmenistandan çykan parfiýa imperiýasy. Eger-le Ruhnamany okanmasaň, sen şony ýadam tutansyň, bir topar çagalara ýadam tutduransyň. Emma welin şo taýda okamadyňmy? Parlaryň imperiýasy diýip. Şu adam bar-a, oňalyk tireler. Men saňa aýtdym-la, Akdepedäki parlar bar. Gyzlarbatdaky parlar bar. Dogry dämi? Bi Purnuwart diýýä, hä? Parow-biwi diýýä, hä? Farýap, Farap diýýäler. Parýap ol. Hä? Sen pälwan diýlen sözüň nämedigini bilýäňmi? Nirden çykanyny bilýäňmi? Gowja oka. Pähliwan. Pähliwanik, parfänik diýdigi şol. Eger bilmeýän bolsaň, men saňa aýdaýyn şony. Düşnüklimi? Türkmeniň aňyrsynda şolar bar, näme ganam bolsa, onuňam Oguz imperiýa diýip sen maňa gürläp ýördüň. Oguzyň çyn adyny aýt. Hä? Oguzyň çyn ady Made dämi? Onnoňam Mara esasy paýtagt amana ýangi kent. Dogry geldi bärde garyşdy ganlar. Parfiýa döwleti imperiýasy bir wagt dargady. Ýöne bäş ýüz ýyl durdy ol. Dört ýüz ýetmiş mi näme şoňalak ýyl durdy. Oguzlaň imperiýasam şoňalak boldy. Şoňa meňzeş. Ýöne ahyry ol boş ýere gelen, a boş topraga bärde ýaşan millet bar, tire bar, taýpa bar, hä? Eýran bir wagt pa Persi edýär, näme üçin Persi? Ors dilinde Pers diýmek döş diýmek. Döşlük, döşlük, pälwan diýmek şondan çykýar. Düşünmeýän bolsaň, eşitmedik bolsaň men saňa düşündireýin şony. Düşündiňmi? O nämäň esasynda sen mirasgär bolup, taryhçy bolup, o näme sen maňa bir imperiýany gyra süýşürýäň? Ahalteke atyň nirden çykdy seň? Hä? Ahalteke diýip at dakanam Russiýa-da oňa, o türkmeniň atyna. Ahaltekinskiý ekspedisiýa diýip. Hä? Oň aňyrsyna bir at bolmalydyr-a, nirden çykdy? Krasy, Spartagy basan Krasy. Kim basdy? Rim bilen söweşdiler olar. Hä? Krasyň kellesini alyp naýzada şu Karry diýilýän ýerden urşup tä Ýeribana çenli ýörediler. Ine, şony aýt sen. O nähili sen beýtirip bölekläp bara rugsat berilen zady gürlýäň? Hä? O parlar diňe bärde däl, Ärsarylaryň hana Garabekowullarynyň içinde çekiç urugynda-da bar parlar. Owganystanda-da bar parlar. Bu puştunlar, eýra persler, beýlekiler, äzerbaýjan, bularyň hemmesinde parsyň gany bar-a. Ol eginlek, eginlek pyýadalar şondan galdy, bular gaty daýaw eken. Düşnüklimi? Sen partiýany agzamajak bolsaň, onda Nusaý galany nätjek sen? Hä? Parwarda diýilýän süýjini nätjek? Lebapdan çykýar. Hä, pahlawa diýlip şu wagt bar-a. Şolaň hemmesi bir kökden çykan. Näme üçin aýyrdyň muny bärden? Imperiýalary sanaňda. Türkmene degişli üç imperiýa bar. Parfiýa imperiýasy, Oguzlaň imperiýasy, Türk-Seljuk imperiýasy.